Grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna l-intervista. Mela, l-ewwel mistoqsija. Ovvjament, il-General Case Union se jagħtala il-75 sena. Fl-opinjoni tiegħek, ehm, kif żviluppa t-trade unionizmu u ovvjament l-irwol ta' General Case Union matul tal-żminijiet? L-ħaġa ma nixtieq nixtieq nirringrazzjak ta' din l-intervista. Kif taf inti risqi lejl il-75 anniversarju ta' din il-Ġu Ekkeżjun, din l-akbar Juni f'pajjiżna. Kienu 75 sena, ovvjament jien ma kontx hawn dak iż-żmien mill-twelid tagħha, m'għandix dik l-età, però ovvjament naf l-istorja ta' din l-akbar trade union anke ta' pajjiżna. Kienu 75 sena fejn naħseb jien kien hemm kellna diversi sfidi u sfidi kbar. L-ewwel ħaġa biex waqqafna din it-trade union, all right, kien hemm żmien jiġifieri fejn il-workers union kienet taħt attakk biex ngħidulhom hekk, attakk bla preċedent, all right, kemm fuq il-membership tal-union, bil-famużi early retirement schemes illi kienu kważi kważi mhux volontarji imma sfurzati, waħda minnhom li tiġini f'moħħi hija dik fejn tirrigwardja t-tarsna, all right, u fejn kienu anke ġew attakkati l-finanzi tal-union, all right, permezz ta' pereżempju meta l-cargo handling ġiet privatizzata bl-iskuża li din kienet taħt monopolju biex imbagħad marret għand monopolju fil-privat, kif ukoll garnishee orders fuq azzjonijiet industrijali li ħadna fir-rigward tal-Freeport, jiġifieri naħseb jiena il, biex ngħidulhom hekk, il-mexxejja preċedenti tagħna għaddew minn ċertu diffikultajiet, challenges kbar, illi kienu kważi kważi mmirati biex jagħlqu din it-trade union. U sfortunatament mhux qed ngħid jiġifieri illi gvernijiet preċedenti fit-totalità tagħhom kellhom dik l-intenzjoni. Kellek elementi f'gvernijiet preċedenti, all right, illi ma kinux iħarsu lejn din trade union, all right, b'mod dinjituż. u rispettuż, pjuttost kellhom kellhom xejriet faxxisti ngħidulhom jiena, all right, għax illi tagħmel minn kollox biex tipprova tagħlaq ħalq trade union trid tkun, skużi, faxxist. M'hemmx kelma oħra għaliha. Però kien hemm elementi oħrajn fl-SSV illi kienu jiddalogaw magħna, mhux dejjem wasal il-messaġġ tagħna, imma għal-anqas stajna niddjalogaw. U il-problema kienet illi kemm kienu jisimgħu. Illum ma nistax ngħidu illi m'għandniex gvern illi tal-anqas ma jismagħniex, anzi jismagħna, ngħaddu proposti, jiġu milqugħa dal-proposti, ġibna investiment u rrid ngħid, aħna ma nġibux investiment għax hawn il-Partit Laburista fil-gvern, fil-passat provajna ġibna investiment ukoll. Però, sfortunatament, Għax kien ġej minn ġnun il-Kelsjuri, ma sar xejn fuqhom. Ftit jafu illi l-klejm, pereżempju, konna aħna bħala ġnun il-Kelsjuri li bdejna l-ewwel kuntatti. Kien is-Segretarju tat-Taqsima David Darmani li kellu l-kuntatti mal-klejm u beda hu, għaddejniehom lill-Gvern u l-Gvern ħadem fuqhom u llum. Dik il-ħolma saret realtà. Ta' fi żmien fejn id-Delaró kienet ħa tagħlaq ċertu linji ta' produzzjoni, f'daqqa waħda hi wkoll bidlet ir-rotta tagħha u llum għandha problema biex iżibu, għandu problema biex iżibu l-ħaddiema dawn. Biex dik hi s-sitwazzjoni. Ġo Vizzjoni dejjem kienet protagonista. Dejjem ħadmet favur il-ħaddiem u l-familji tagħhom, favur is-soċjetà Maltija. nżid ngħid, mhux biss favur il-ħaddiem. Issa bdiet kunċett ovvjament li nimpruvjaw il-working conditions u dak nagħmlu collective agreement, illum morna biex nimpruvda biex intejbu l-kwalità tal-ħajja. Mhux biss waqt il-postijiet tax-xogħol, imma anke wara, għax hija importanti l-famuża work-life balance. U dan l-isfidi ta' Jointers Union illi aħna nibqgħu relevanti u noħorġu b'inizjattivi biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema membri tagħna, wallaj, tas-soċjetà Maltija in ġenerali, inkluż ta' dawk li jixtiequ jissetiljaw hawn Malta u jkollhom futur hawnhekk ukoll, futur dinjutuż. Alright? B'integrazzjoni sħiħa, alright? Meta qed ngħid sħiħa, jiġifieri mhux biss fuq il-post tax-xogħol, alright? Imma anke fil-day to day biex ngħidulu hekk, ta' dak li jkun, li l-persuna li qed taħdem, il-familja tiegħu, il-mara u t-tfal jiġu integrati fis-soċjetà Maltija. Ta' dak li jixtiequ jkollhom futur hawnhekk. Ovvjament għandna l-limitazzjonijiet tagħna bħala pajjiż, alright, però nistgħu nagħtu sehemna. U l-għan tagħna għandha jkun, għandha jkollna viżjoni tal-pajjiż. u ġewnek irrid ikun trid taħdem qed taħdem għaliha, biex dan jkun wieħed mill-aħjar pajjiżi fit-totalità tagħha li tgħix. Mhux biss bħal kondizzjonijiet tax-xogħol, imma anke bħala kwalità tal-ħajja. Wieħed mill-aħjar pajjiżi fid-dinja dan kien. Għandna naħdmu Gvern, Oppożizzjoni u Social Partners li jkollna viżjoni biex dal-pajjiż inġibuh wieħed mill-aħjar pajjiżi li tgħix f'wiċċ id-dinja. Kien hemm punt aċċennajt għalih li qisu l-union qed qiegħda jkollha rwol li apparti li tiddefendi l-postijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, qiegħda tgħin biex iġġib postijiet tax-xogħol ġodda f'pajjiżna. Dan huwa kongruwenti forsi ma' ħsieb li kien hemm preċedentament fil-union jew qisu żvilupp? Dan l-irwol ta' union li fejn qabel kien għall-postijiet tax-xogħol qed niġġieldu biex jibqgħu hemmhekk u jittiebu d-drittijiet, issa qegħdin ukoll ukoll noħolqu postijiet ta' xogħol differenti, sort of żviluppa l-irwol jew qisu minn dejjem hemm kien? Annie Domela, Mhuwiex ir-rwol ta' trade union li tattira investiment b'mod dirett. Ma nistax ngħid li għandha xi unit hawnhekk apposta, all right, biex jattira l-investiment. Dan huwa rwol tal-Istat. Però, nista' ngħid bl-aktar tliq, all right, illi kull meta l-Istat permezz tal-Malta Enterprise attira investiment ġdid, aħna ġejna konsultati fuq collective agreements b'kundizzjonijiet ta' xogħol u ovvjament għamilna l-parti tagħna biex, ovvja, mhux talli ma nostakolawx, biex imma biex nattiraw dak l-investiment li jiġi f'pajjiżna. Però kien hemm inizjattivi wkoll. kemm permezz ta' din l-amministrazzjoni kif ukoll amministrazzjonijiet ta' qabel, alright, biex tagħmilna rwol dirett. Ġibna investituri aħna, issettjajna l-ewwel, kif taqbad tgħid, l-ewwel, l-ewwel, il-bażi, mhux il-bażi, żerrajna ż-żerriegħa, però bħal kull żerriegħa mbagħad trid Min isaqqija biex titla'. Issa, li għedt qabel, jiġifieri kien hemm, kien hemm gvernijiet preċedenti illi għax iż-żerriegħa ġabitha l-workers' union, dik iż-żerriegħa ma ngħatatx l-ilma, ma żrax fil-ħamrija, ma kibritx. Però f'każ tal-krejn, mhux talli l-gvern ma, l-gvern, mhux talli, kif għaddejnielu l-kuntatti, mhux talli ħadem fuqhom, Talli dak dak kien is-suċċess. Illum il-Crane kulħadd jaf li hija suċċess, qed toffri very good quality jobs bħalma kien bħal Delaru, jiġifieri jikkompetu fil-kummissjonijiet, all right, u hija xi ħaġa, a feather in our cap, illi kienet xi ħaġa li bdietha il-General Workers Union. Sew.
Mela, kieku rrid insaqsik, fuq l-iżvilupp ekonomiku li bħalissa għaddej Malta. Ovvjament, minn meta twaqqfet il-General Credit Union fl-1943, l-ekonomija nbidlet, il-pajjiż inbidel, is-setturi ekonomiċi u n-niċeċ kienu hemm ġodda, kien hemm dak li kienu hemm u telqu. L-irwol li kellha l-Union f'dan it-tibdil kemm hi kif ukoll bidlet, l-opinjoni tiegħek x'kien? Ara, ovvjament, il-pajjiż kif taf inti, għadda minn diversi fażi, u inkluż l-ekonomija ta' pajjiżna. Kif taf, hawnhekk konna bdejna taħt jiġifieri konna kolonja Ingliża, Malta, allura l-ekonomija tagħna kienet dipendenti fuq il-bażi Ingliża, kif ukoll l-impjiegi, kien hawn it-tarsnari, turiżmu bil-mod il-mod, jiġifieri, u nemmen li diversi gvernijiet, all right, ħadmu biex itejbu l-ekonomija u l-livell ta' għajxien. Issa minn ekonomija li kienet dipendenti fuq il-bażi militari u t-tiswid ta' vapuri u dawn l-affarijiet, imbagħad beda dieħel it-turiżmu. Wara t-turiżmu ġie ġej il-manifattura, imbagħad ġew il-financial services u illum qed taraw nies qed ċotta bħal blockchain, all right, għaliex? Għax dan ma tistax tieqaf taħseb fejn jidħlu l-ekonomija, dejjem trid tkun minn tal-bidu biex toħloq niċeċ ġodda fil-ekonomija tagħna għax se jkollok niċeċ illi jew ikunu għaddejjin kajmani jew inkella għad direttament jixkienu u jew għad direttament jispiċċaw. Jiena niftakar pereżempju meta dħalna fl-Unjoni Ewropea tliftna settur sħiħ tal-manifettura tat-tessuti għax ma konniex kompetittivi biżżejjed. Però issa wasal iż-żmien U din ilna ngħidu aħna f'ħarġa okkeżjoni, mit-2008 minn tu faqqgħet il-kriżi, illi għandna bżonn viżjoni u pjan strateġiku biex iwettaq dik il-viżjoni. Viżjoni mhux għall-ħames snin li ġejjin, jiġifieri mhux li jmur oltre minn programm elettorali, għal viżjoni ta' ħmistax, għoxrin sena. L-għan għandu jkun biex nagħmlu pajjiżna, wieħed mill-aħjar kif qatt qabel, jekk mhux l-aħjar, fost il-pajjiżi fid-dinja biex tgħix ġewwa fih. U minn hemm għandna nilħqu, imbagħad kif ħa naslu hemm? Għalhekk għandna bżonn pjan strateġiku, għandna bżonn pjan għall-ekonomija. Liema nixeġ ħa mmorru għalihom? Jgħodd għalina mmorru għall-investiment, pereżempju, illi nġibu l-fiha ta' Malta? Ma naħsibx li jgħodd, għax kieku rridu ntuhom nofs Malta. Però hemm nixex ta' investimenti bħal ma Gvern identifika bħal dal-aħħar fuq il-blockchain, illi nistgħu mmorru għalihom, li huma fil-kapaċità tagħna, all right, u hemm nixex oħrajn, il-green jobs, illi ilna nħebbru bħala ġenerali teżjoni li hija xi ħaġa illi għandna bżonn naħdmu aktar fuqha. Qed jiżdiedu mhux qed jiżdiedu, all right. Għaliex? Għax illum hemm il-famuża climate change, all right. Hija neċċessità illi aħna, mhux aħna biss bħala Maltin, imma l-poplu dinji in ġenerali, irid jinbidel, qed illum qed jitkellmu ħafna fuq il-plastiks li qed jispiċċaw fl-oċean, all right, irridu naħdmu biex ninsalvaw dil-pjaneta tagħna għal uliedna. U l-Grow Jobs hija opportunità, all right, biex biex filwaqt li jkollna ċ-challenge, all right, tal tal-climate change, illi ninbidlu u fl-istess ħin jservu ta' opportunità għal uliedna. Però, kif kont qed ngħid qabel, għandna bżonn pjan u viżjoni għal ħmistax, għoxrin sena li jmiss. Li jkun hemm konsensus bejn iż-żewġ partiti politiċi, kif ukoll is-social partners, biex, u mhux fl-ekonomija biss, eh, jiġifieri fis-saħħa, l-ambjent, għax meta titkellmu, meta titkellmu illi jkollok ikun one of the best places to live, All right, dan mill-lat spettolistiku biss, mhux kemm jaqbad il-flus fil-but biss, imma anke l-ambjent, l-arja, l-arja, l-ambjent, all right, it-toroq, minn kull aspett. Allura dal-viżjoni u dal-pjan strateġiku għandu jkopri l-ekonomija, l-ambjent, is-saħħa, l-edukazzjoni, l-oqsma kollha. li joqtlu s-soċjetà Maltija.
U l-irwol tal-union f'dan kollu? Il-rwol tal-union ilha, ovvjament aħna bħala social partners, dan fl-opinjoni tiegħi trid tinħoloq entità governattiva illi jibda jsir tibda titwettaq dawn il-pjanijiet. All right, dan mhux se jkun state jacket, dan dak hemm entità illi toħroġ din il-business plan, din il-viżjoni u l-strategic plan illi jkun hemm consensus. Alright, tal-Gvern, Oppożizzjoni u s-social partners u naraw illi kull sena, waqt li dal-pjan ikun sar, alright, kull sena l-Gvern ikollu l-budget, jiġu allokati r-riżorsi għal dan il-pjan biex jiġa jiġi mwettaq. Alright, u r-rwol tal-Union biex tara li fejn taqbel tgħid taqbel, fejn ma taqbilx tgħid ma taqbilx, imma llum hekk tieħu miżuri fit-trasport, pereżempju, Ħa tagħlaq triq, jaffettwa għalhekk it-turiżmu, pereżempju. All right? Illum kollox huwa katina, l-ekonomija, l-ambjent, it-trasport, illum kollox katina, l-edukazzjoni. Jekk aħna rridu nidentifikaw x'tip ta' investiment irridu mmorru, mela nibdew nittrejnaw u nipprejaw il-courses minn issa. Inti taf, għadtek aċċennajt qabel meta ġibna l-grain u d-delaru rriversjaw il-pjanijiet tagħhom il-business plans tagħhom u flok ħalqu kabru. Kabru. Inħoloq shortage ta' printers. Daqqa waħda. Jekk tibda tippjanom dan l-affarijiet, tevitom. Mhux se ngħidlek ħadd tevita problemi kollha, imma tibda taħseb għal-jom qabel. Issa wasalna fi stat illi rridu naħdmu nippjanaw fit-tul. Illi lin mill-programm elettorali. Programm elettorali huwa tajjeb. Il-kompetizzjoni għandha tkun bejn żewġ partiti, min hu l-iktar kapaċi jimplementa dan il-viżjoni u l-pjan strateġiku bl-iktar mod effiċjenti, mingħajr ħela ta' riżorsi u bl-iktar mod malajr. Dik għandha tkun il-kompetizzjoni bejn żewġ partiti, però għandu jkun hemm qbil fuq il-prinċipji, fuq l-affarijiet prinċipali ta' dal-pjan u viżjoni strateġika għal pajjiżna. Okej.
Ngħaqdilha hawnhekk. Forsi nerġgħu nduru għall-istorja, speċifikament tal-Union. Fl-opinjoni tiegħek liema kienu l-ikbar kisbiet li għamlet il-Union matul l-istorja tagħha? Mhux neċessarjament wieħed, imma anke diversi punti fejn il-Union verament uriet l-importanza tagħha fis-soċjetà Maltija.
Ismagħni, kien hemm diversi. All right, u jekk nibda nirrakkonthom ma nieqaf qatt. Però nista' ngħid li dan l-aħħar konna protagonisti u mbuttajna anke permezz tas-Segretarju Ġenerali li ħa interess personali biex ngħiduha hekk biex ngħollu l-minimum wage. U mhux hekk biss, biex anke innaqsu x-xogħol prekarju f'pajjiżna, illi tajjeb insemmu illi dan beda mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, mhux qed ngħid bid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea nħoloq il-prekarjat, però huwa fatt illi bid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ftaħna l-bibien aktar għal aktar kompetizzjoni. Huwa wieħed mis-setturi wieħed mis-setturi li bata u llum kważi sparixxa huwa s-settur tal-manifattura tat-testuti. Hemmhekk kellna collective agreements tajbin. F'daqqa waħda da piċċaw bla xogħol u bdew jitlu f'xogħlijiet biex ngħidulu hekk xogħol prekarju mas-security, ma' klini, però għal fil-mod imma all right ħidma intensiva ta' ġeokeżjoni mhux qed ngħid illi wasalna ta' Però iva, tellgħilna l-livell tal-għixien tal-ħaddiema membri tagħna. Aħna m'għandna 'l ħadd, per eżempju, fuq il-minimum wage. Kull min qiegħed fi collective agreement magħna ma għandu ogħla mill-minimum wage, però aħna, għalkemm m'għandna 'l ħadd fuq il-minimum wage, xorta konna protagonisti, all right, u narġa' nirrepeti permezz tas-Segretarju Ġenerali tagħna, Joseph Bugeja, biex ngħollu l-minimum wage. Din hija l-aħħar waħda. Imbagħad kien hemm affarijiet oħra, pensjonijiet, allowances, all right, ħafna konna niġu rikkritikati fil-passat għax konna, biex ngħidu hekk, protagonisti jew mal-Partit Laburista dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien neċessarju biex l-ekonomija tittrasforma ruħha li aħna jkollna sehem aktar attiv f'dak li qed jagħmel il-Gvern. Meta spiċċa żmienha, xogħol jgħinniha dik l-għada. Però rrid ngħid li din mhi xejn ġdid. Ħares lejn pajjiżi fl-Ewropa, ħares lejn pajjiżi fl-Amerika u tara li t-trade unions b'xi mod jew ieħor, b'forma jew oħra, jappoġġjaw il-gvernijiet tax-xellug. Għax ssib trade unions li jappoġġjaw gvernijiet tal-lemin ukoll bħalma nsibu hawn Malta. Imma mhix in-norma. Imma mhix in-norma. Normalment trade union għandha prinċipji tax-xellug, all right, ta' ugwaljanza, all right, illi kulħadd jipparteċipa fis-soċjetà, Normalment, imma issib trade unions kullimkien, mhux Malta biss, li jappoġġaw il-partiti tal-lemin. Illum il-partiti iktar qegħdin ċentristi milli fuq iċ-ċentru milli xellu wkoll lemin. Dik l-ideoloġija qisha llum ma tantx għadha appellabbli bil-vera, ġifieri. Għalkemm issib elementi li għadhom moħħhom. It-tmeninijiet, li jitfgħuna lura fit-tmeninijiet, jiddispjaċini ngħid, elementi politiċi kif taqbad tgħid, fl-opinjoni tiegħi antidemokratiċi, all right, illi assolutament irridu l-poter at all cost.
Il-motto ta' General Gates Union din is-sena kienet Il-futur huwa issa. X'messaġġ ried jingħata b'dak tistgħu bih. Ovvjament parti mill-amministrazzjoni, so. Bħal kull organizzazzjoni, jekk inti ma taġġornax ruħek minn żmien għal żmien, tispiċċa bħalma ġralhom id-dinosawri. U kull minn żmien għal żmien, trid taġġorna l-policies tiegħek, trid taġġorna l-mod kif taħdem, kif l-approċċ tiegħek mal-ħaddiema, U aħna mhux qogħdu nistennew ħames snin, aħna qed ngħidu l-futur huwa issa. Issa rridu jsiru t-tibdiliet, issa rrid isiru ċertu tibdiliet fl-istatut, issa rrid isir modernizzazzjoni. Saret fil-passat, fil-passat bilna l-local, għamilna rebranding. All right? Però din hija xi ħaġa li trid tibqa' kontinwa bħal kull organizzazzjoni oħra li għandha kompetizzjoni. Dik il-kumpanija li ma tkunx kompetittiva tagħlaq u tispiċċa. Alright, l-istess aħna. Jekk aħna ma nkunux appellabbli għall-membri tagħna u membri ġodda, x'jiġrilna? Jiġrilna bħad-dinosawri. Allura qed ngħidu, isma', ma nistax ngħidu l-futur, ejja nagħmlu pjan. Il-pjan diġà qed jiġi mwettaq. Għandna pjan qed jiġi mwettaq, għalhekk il-futur huwa issa. Alright, il-policies qed jiġu upgraded, għandna policies ġodda. Alright? Issa ovvjament joqgħos il-Kungress biex ċertu mozzjonijiet u l-istatut li għandna ħsieb it-tibdiliet li għandna beżidna nagħmlu jiġu approvati, alright, u nkomplu għaddejjin b'dak it-tibdiliet li hemm bżonn, alright, kemm fil-mod fil-policies tagħna kif ukoll fl-operat tagħna biex nibqgħu biex nibqgħu kompetittivi biex ngħidu hekk, alright, fil-suq fiċ-challenges tas-suq tal-lum. Fl-aħħar mill-aħħar forsi ħarsa personali lejn il-karriera tiegħek fi dan il-General Affairs Union. Liema kienu l-iktar mumenti l-iktar li tgħożż personalment? Ovvjament, ma nistax ma nsemmix li meta lħaqt President. Ma kinitx xi ħaġa ppjanata biex ngħidulha hekk. Kienet ġiet naqra waħda, mhux ħa ngħid out of the blue, ta' għax kont naqra naf minn żmien qabel, imma kienet a very pleasant surprise li meta ġejt avviċinat mid-darbità Segretarju ta' dak iż-żmien, Segretarju Ġenerali ta' dak iż-żmien, Alright, Sur Gator Mercieqa, li raw fiduċja fija, kemm hu, l-amministrazzjoni, kif ukoll il-Kunsill u ovvjament id-delegati. Dik hija memorja sabiħa tiegħi meta lħaqt l-ewwel designate President u mbagħad President. U mbagħad ovvjament kellna ċertu challenges biex ngħidu hekk. illi kienu jinkwetawni, pero ovvjament ħriġna, kellna diversi challenges kif semmejtlek qabel, kemm fuq il-attakk fuq il-finanzi, fuq il-membership, illi bid-diffikultajiet kollha, pero ħriġna biex ngħidu iktar b'saħħitna milli konna qabel, għax kultant meta tgħaddi minn esperjenza bħal dik, iktar toħroġ b'saħħtek. U llum il-union, illum il-union, b'saħħitha daqs kemm kienet qabel, għadha rilevanti, mhux li għadha rilevanti, imma protagonista ngħid jien, protagonista fis-soċjetà Maltija, alright, u tgawdi rispett mhux biss tal-membri tagħna, imma minn social partners oħrajn, u naħseb kemm mill-Gvern u kif ukoll mill-Oppożizzjoni, għax it is a force, kif jgħidu bl-Ingliż, to be reckoned with. U temmen li l-futur għall-Union huwa wieħed Sabiħ, temmen? Iva, nemmen, nemmen illi għandna futur sabiħ. Illum minn it-tmexxija qiegħda idej, fl-opinjoni tiegħi, f'idej Segretarju Ġenerali abbli ħafna li għandu viżjoni fejn irid iwassal din il-union. Ovvjament aħna, jien bħala President kif ukoll id-Deputat Segretarju Ġenerali Kevin Camilleri qegħdin f'Hurr Square magħqudin flimkien biex naraw illi din il-union, mhux tibqa' rilevanti imma tibqa' effort li faċli ttubbi dak il-wied mhux hekk ilna 75 sena, nisperaw għal 75 sena oħra, tal-inqas.